کیونکہ بارشاں آئیاں ساڑے علاقے اچ ماشاءاللہ موسم ٹھنڈا ٹھنڈا تھی گیا ہے درخت پودے بیریاں دے درخت وان دا درخت اے ساڑا وائرل درخت ہے انشاءاللہ ویڈیو وائرل اتھاؤں تھی سی اور تھی سی انشاءاللہ تھی سکدی ہے اے ویڈیو ساڑی آج دی وائرل ہووے تے باقی اللہ پر خیر ڈیسو خوبصورت جے ویلاگ نال پیارے پیارے ویلاگ نال سبسکرائب کرے سو ساڑا چینل آج دا خوبصورت جے چینل ویلیج لائف دا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا جلدی جلدی مرے سو سبسکرائب تہاکوں ڈیکھیسوں پیارے پیارے ویلیج لائف دے پیارے نظارے۔ کیونکہ خوبصورتی ساڈی ایہہ ہے کیبن دے سامنے اور ساڈے سامنے سامنے خوبصورت گرین گرین پروٹوکول تے پروٹوکول دے نال بھرا تہاڈا ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے۔ تے ایہہ سائیڈ دے ساکوں بال ڈیکھ کے حریان تھئے کھڑن کہ بھئی ایہہ کیا آہدا کھڑے۔ چلو جو وی آہدا کھڑاں تہاکوں سمجھ آندی پئی ہوسی۔ تے باقی اج دا ولاگ کریسوں اساں وی آئی پی دلچسپ رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو تے چلدے آں تہاکوں اج باہر ذرا ٹریول کرویسوں خوبصورت جیہاں موسم تھوڑا حالی ہے لیٹ چلنڑاں تھوڑا جیویں ماحول ٹھنڈا تھیندے اتنی دیر ہک گاڈی ساڈی آویسی گاڈی دے بانیاں تے تہاکوں ڈکھیسوں ولاگ پیارا جیہاں ولیج لائف دے نظارے۔ تے سبسکرائب کرنا ساڑا چینل بھولنا نی لائک سبسکرائب دی تن چاڑ چھوڑو تے ویڈیو ساڑی وائرل کر چھوڑو تے ڈیو محبتاں دے اور انشاءاللہ اے ملین سبسکرائبراں دے ساڑی ویڈیو پچاؤ باقی ڈیسو تو کو پیارے پیارے ویلاگ نال محبت تے کمنٹ کمنٹ تو بعد دکھیسو تو کو خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے راؤ نال چل دے ہیں ماحول دکھینے ہیں لو سنگت ماشاء اللہ اگاں چل پئے آسے اساں اپنے خوبصورت جے ویلاگ دی طرف تے ساڑی گڈی آگی ہے گڈی دے ماشاء اللہ چلدے پئے ہیں تساں راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو چل کے تاکو ماحول لکھینے ہیں کتھے ویندے پئے ہیں جا ٹائم بچ گیا ساڑے کول تے ماشاء اللہ اللہ چنگی کریسی چلدے پئے ہیں خوبصورت جے ویلاگ دی طرف ایک دوست کول ویندے پئے ہیں اتھاں ایک ساڑو چھوٹا جا کام آئی اساں اگے اپنا ولاگ وی اساں اپنا جاری رکھو خوبصورت جے گرین گرین پودے کنواں دا باغ ماشاءاللہ خوبصورت جا ماحول ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ٹائم ہے بارشاں پئیاں ہویاں ہن گرین ماحول ہے تے اساں اپنا ولاگ جاری رکھے اساں اپنی سنگت کو وی دکھاؤ ماحول کیا ماحول ہے تے کیا ماحول نہیں ماحول دا وی آئی پی ہے باقی راسو تساں نال نال ویڈیو کوں سکپ نہ کریسو سکپ کر ویسو تاں سمجھ نی آونڑی تہاکوں میں تہاکوں کیا دکھایا تے کیا نی سنڑایا خوبصورت نظارے ہن ویلیج لائف دے کیونکہ گڈی اچ بیٹھے سے تاں موبائل ساڈا ہلدا پیا ہئی چلو کوئی گالھ نی مائنڈ نی کرنا روڈ ول ترٹا پھرٹا ہوندا ہے نا پاکستان دے روڈ ہن چلو ماشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے ساڈی پاکستان دی وی خوبصورت جیہا نہر دا ویو چیک کرو نہر دا کنارہ تے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بڑی وڈی نہر ہے کیونکہ ساڈے گاؤں والی نہر ہے۔ نہر کراس کر کے چلدے پئے ہیں رہسو نال نال ویڈیوز سکپ نہ کریسو ہم آپتاں ڈیسو پیارا جے کمنٹ کریسو برا تہاڈا اپنا سلیم کھوکھے آلا گڈی اچ چلدے پئے ہیں نال فیملی وی ہئی چلو چلدے ہیں ماشاءاللہ رہسو نال نال تہاکوں ڈکھیسو پروٹوکول آلا ماحول تے خوبصورت جیاں ویو بڑا پیارے پیارے ہن خوبصورت جگہ جگہ ہن خوبصورت چیزیں ہن

کیوں ویور ولاگ دی چس آندی پئی ہے خوبصورت جے نظارے تے بڑے پیارے پیارے گرین گرین ماحول تے میں آدھاں کہ سورج غروب تھیندا پئے ماشاءاللہ بڑیاں پیاریاں پیاریاں کرناں آندیاں پئین سورج دیاں چیک کرو ویور اے ہن نظارے ساڈے سرائیکی کلچر دے روڈ دا میں تہاکوں پہلے ڈس گیاں ساڈے علاقے دے روڈ ہوندے ایویں ہن۔ چلو کوئی گالھ نی تے ماشاء اللہ تہاکوں ولاگ ساڈا پسند آندا پیا ہوسی پیارا ویلیج لائف دے پیارے نظارے کیونکہ خوبصورت جے گاؤں دے خوبصورت جیاں آبادیاں دے خوبصورت جے پیارے پیارے رستے گزردی پئی اے گڈی ساڈی تے چلدے پئے نال نال خوبصورت جے جانور جانور وی آندے ویندے ہن تے اساں انہاں دا وی ماشاء اللہ ولاگ بنڑیندے پئے پیارے جے جانور تے خوبصورت جے نالے شاماں وی ویور پونیاں ویندیاں ہن۔ چلو کوئی گال نی ولاگ اساں کنٹینیو رکھدے ہیں جتھوں تک ساڈی ہمت تھیسی تے باقی میرے نال نال رہسو ویڈیو سکپ نہ کریسو تاکو محبت کریسو ساڈے نال پیارا جیا لائک سبسکرائب کریسو بیل آئیکن گھنٹی وی نال پریس کریسو کیونکہ تاکو ہر آون والی نوٹیفکیشن ساڈی ملسی رہندی پیارے جے ولاگ دی اے دیکھدے پے وینا سامنے لائٹاں شائٹاں جگمگاون لگ گئین کیونکہ شاماں پے گئین نا اندھیرے توں وی محسوس کریندے پے ہسو۔ جگمگانیاں پئیں لائٹاں خابصورت جیہے ولاگ تے ویلیج لائف دے نظارے اے ہے برا تہاڈا اپنا سلیم کھوکھیالہ ایکوں جلدی جلدی مریسو سبسکرائب تے تہاکوں نظارے پیارے پیارے ایویں پیاری سرائیکی آواز تے مٹھڑی بولی سنڑویسی رہندا کیونکہ ساڈی کوشش ہوندی ہے پیاری آواز تے سرائیکی ولاگ دے نظارے ڈکھیندے رہو ویلیج لائف دے پیارے پیارے اے باغ آگے بغات باغات باغاں چوں گزر کے اے اندھیرا تھی گیا دیدھے پئے وینا برا تہاڈا گڈی اچ بیٹھے نظر صحیح طریقے نی آیا اندھیرا تھی گیا چلو کوئی گالھ نی۔

سنگت تھی گئے اندھارا بہوں ڈھیر تے لیکن چلو کوئی گال نی خوبصورت جی دربار آ گئی ہے دربار دا ریویو چیک کرو نظارہ دیکھو پیارا جیہاں کیونکہ شاماں پے گین تے لائٹنگ میرے خیال اتھاں دربار دی کینی جگمگاندی پئی چلو کوئی گال نی دربار دا خاں او لائٹ جلدی پئی سامنے ہک مزار اچ خوبصورت جیہا ویلاگ تے ویلج لائف دے پیارے پیارے نظارے کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں کریسوں معذرت لیکن تھی لیٹ گئے ہیں ویلاگ دی اگاں چس نی آندی پئی ڈیسو پھراک سلیم کھوکھیالے کوں اجازتاں اور اللہ حافظ۔